Hello! Timmaġinawkom tmorru l-iskola fuq din il-karozza? Jew timmaġinawkom tmorru fi skola tal-mostri. Kif intom tfal? Issa, niftit ma naqralkom l-aħħar li qrajtilkom fil-fatt kien qabel il-vaganzi tal-milied. U llum, issa li rġajna tħallna l-iskola ddeċidejt li naqralkom xi ħaġa dwar Ġojjel, għax anka Ġojjel ħajmur għall-ewwel darba l-iskola. Imma għandkom tkunu tafu l-ewwel net dwar dan Ġojjel, l-ewwel net daw il-kotba ħanurikom ftit verżjoni oriġinali huma mill-Franċiż. Mela mhux jien ktibthom, le, jiena qlibthom għal Malti. It-tieni hemm ħafna kotba ta' ġojjel biex nurikom biss ftit. U jien naturalment mhux se naqra minn kollox. Laqqas xejn. Mela, jien ħanaqra minn ġojjel fl-iskola tal-mostri ta' Laurent u Olivier Souillet u Jeremy Fleury Għadtilkom dawn mill-Franċiż u allura anka min kitibhom huwa Franċiż. Sinte diva klex inti tajt. Ah, da ġojel hi xi kultant joħodli moħħu. Tlaqna, tlaqna, Morgan stidnet lil sħaba għal festin tal-qsnina. Joel kien ferħan qed iħejji kejk minn riċetta tas-saħħara Pustula. Pustula, in-neputija, Morgan u Kiri ħadu gidma. U biss u għadri, Jaaq! qarset wiċċha Morgan. Mela ma segwejtx ir-riċetta tiegħi? staqsiet Pustula. Ippruvajt imma jien ma nafx naqra, laqlaq id-dragun. C. Għandek xi riċetta maġika dwar hekk? staqsiet Morgan. L-ebda maġija ma tista' tgħinu. Li tkun taf taqra ma jfissirx li taf tagħraf il-kliem imma li qed tifhem dak li qed taqra, spjegat Postula. Imma għandi idea, qalet bi tbissima. Is-saħħara bdiet tgħid xi kliem ta' seħer quddiem il-mera, Fulla, fjura u katuba, ġibli issa lil Petula! U fil-pront dehret figura fil-mera, L-għażiża oħti ż-żgħira! Għandek post għal dan id-dragun li jixtieq jitgħallem jaqra? Dażgur! Stenna taħt il-balluta xieħa u tiġi għalik Frida Ting! Kiri u Ġojjel kienu qed jistennew taħt is-siġra kif qalulhom jistennew. U semgħu vuċi ġejja minn fuq rashom, "Oj int, kaħlani! Qed tistenna biex titla'?" X'sorpriża dik! Ra xkupa ġganteska misjuqa minn saħħara li kienet qed tgħid student ieħor li qatt ma ra xkupa xarabank! Ħa nerġa' nurilkom għax sabiħa wisq din ix-xkupa xarabank! Kemm inħobbha! L-ixkupa kienet tgħaġġel daqs sajjetta. Hello! Jien jisimni Ipet, qal it-tifel li kien miksif għax għax, u jien Matilda, fesfset vuċi ħelwa. Joel ħares madwaru imma ma ra xejn. Jiena fatata! Sejjaħli b'ismi u tkun tista' tarani! Fuq l-ixkupa mbagħad tela' lupu man-nar u jiena Kien qed iħares lejn id-dragun biċ-ċira. Oqgħodlu attent lil Herman għax ġellied! fessret Matilda. L-iskola tal-mostri kulħadd jibża' minnu! insista Ipet. L-iskola tal-mostri? Imma jien mhux mostru, qal Ġurjell. Allumani int dragun tal-waħx, tonfoħ in-nar. Jien mumja orribbli u Matilda fatat terribbli, irrisponda Iped. Fir-raħal tiegħi kulħadd iħobbni u jien ma nonfoħx! iddefenda ruħu Ġojjell. Attenti għax wasalna biex ninżlu! għajtet is-Saħħara. Is-Saħħara Petula waslet lill-istudenti sad-dormitorju. Fit-tmienja jkollna l-ikla ta' filgħaxija, tiġux tard! qaltilhom. Intik parir issib sodda oħra qal Herman lil Ġojjel filwaqt li mbuttaha 'l isfel. Ġojjel beda jitbiegħed minnu. M'għandix dubju li inti ċappsapp! għajjat il-lupu. Ġojjell u Kiri ma setgħux jemmnu lil għajnejhom. Is-sala tal-ikel kienet mimlija kreaturi tal-ġenn! Ħa nurikom ftit. Tadam! Kemm hemm kreaturi! Kien hemm saljaturi mġewwa jibla dullieha waqt li ċiklopu qed iduqq ġebla, xi vampiri kienu bilqiegħda f'rokna fid-dlam, u wara Kulħadd mar jorqod ħlief, ovvjament, il-vampiri li baqgħu josservaw il-lejl. Ħa nieqaf hawn, eh? Għax naħseb biżejjed. Tistgħu timmaġinaw ġwera li f'dan il-ktieb ġojjel minkejja li huwa dragun ħelu ħelu ħelu u ma jonfoħx in-nar imma jonfoħ l-ilma, il-bżiżaq tal-ilma. Ħe, malli tfaċċa ġo din l-iskola ta' mostri, beża' xi ftit, speċjalment minn dak il-lupu mal-naru! Għax hu mhux mostru, imma dragun ħelu immens! Mela issa sta għalikom biex taraw kif se tkompli din l-avventura f'din l-iskola tal-mostri. Ciao ciao!